Айылҕаҕа хоно иликпинэ вообще мин ыраатта хоммотоҕум. Эй, хоночук дигена. О, в общем, мен айылҕаҕа вообще хоммотоҕум ыраатта. Да? Форумҥа эрэ хонноҕум болуо онно бүттэ. Оны вообще хоно иликпин. Bu sitteği bir sitteği gelir mi? Туох диэбэппиний? Bu sitteği bir sitteği.

улахан аанынан аастыбыт уонна туохха баран иһэбит Иванкаҕа үрэх үүрэ сытар эбит. Дьида. Ол то үһэттэн түһэ турар ууни. Дии? Дии. Көрүй бу упуһун кыдьык мастара сөй баайбит. Көрүҥэ. Ээ, хааччыскаҕа түһэллэр кинилэр. Ой-ка да, уол оҕото дии да вообще. м? Ай, красота дии. Балтым олох ол. Суол бэрэбиэркэлии сүүрдэ. О, наша сибэккилэр. колокольчики антон көрөр үһүгүн диана диэки Вон ачый олох фильтр курдук да арай тааска үүнэрибэккилэ ол кори бу железной банка хатар албыннар

Алгына үсүһүн. Ронда! Рондочка!

Кэҕэтэр, королева красота бу. Барыта маннык фиолетовай эбэккибит. Бу Нашке айылҕаҕа тахсыбата харалта. Уопсайынан мин бу санаатахха Ой-нах, чыычаах диэнэр. Бу санаатахха айылҕаҕа хоммотох эбиппин. Урут оттуу сылдьан хонооччубун эбэтэр ити форумҥа онно көрдөҕүм ыччата форумҥа бардахпытына онно хонооччубун. Уонна оһох, онно бу дьэ хоно диэн кэллибит палаткаҕа.

Кэллибит Диана борщ буһара сылдьар. Туох? Манна чай оргуйа турар. Билигин сосиска буһуо. Алараа ситтээх буолан массыына капотугар. Иһиппитин таттыбыт, бу пока билин кэлээт даҕаны чайдыырбытыгар борщпут буһуор диэри диэммит. Борщун хайастай дьана? Э, м, сосиски для гриля. Э, колбаски дьана бит дьана. Ас ты.

Түүҥҥү дэриэбинэ устун хааман иһэбит, мээнэ көрө-истэ, астарҕата маннык түүннэри хаампатах ырааппыт. Уу чуумпунаа үчүгэй хата. Маннык хапысханаҕа көстөр да Ол Дианочка баран иһэр. Маннык арааһа бүтэһигин олох оскуолаҕа иһин сылдьан хаамтаҕым буолуо. Чуумпуга дэриэбинэ устун. Олох адьас ыраатта. Салгына үчүгэй баҕайы. Өрүс кытыыта бу. Ол өрүс сытар.

Бу хапыс-хараҥа киһи манна барыан да куттанар. Хараҥаҕа киһи киирэн өссө тураах саҥарар. Били туох курдук былыргы киинэлэргэ хас да туох барар суол барар ини Хараҥаҕа барыахха этэ дуу маннык бу түтэр буолуо Наадька диэн чуумпут уол диана турар Аа, хотон сыта кэлэр дии дьана. Шүгэн.

бубадайдыы аттыгар чупчугас дии тоҕо мантан оннук курдугуй да сүүйдэ түргэн байтык тахсар эбит дии ону киһиэхэ көрдөрөн туран олох

Баһааш үрдүк утуйан турдубут, туох тыаһыгар сарсыарда тоҕус буолла, бу маннык утуйан турдубут, долгун тыаһыгар баһааш

Өрүспүт уста сытар. Биһи бу туохтарга хаартыскаҕа түһэ кэллибит. Ишини баҕайы бу маннык сирдэр бааллар эбит. Очень даже... А, ну мен была туох көрдөрүөхпүн баҕарбытым. Бу эмтээх от бөҕөтө баар эбит. Бу лабууланан ким диэний да? Эйиэм наадыр. Бу бу маннык тоҕото баар. Бу бу маннык курдук. Бу что за цветочки? Бу отчалар бу. Наша сыттаах олох. От сыта. Эмтээх от сыта кэлэр.

Үчүгэй сири көрбүппүт потто зато дьоннор. Бу башта тас.

Маннык таастар таас бөҕөтө быйыл манан куттук көрөрөт баран иһэбин аһа баҕайы ити водопадка тымныы соҕус эбит бу уолаллара сүүрэ сытар бу үйэ үрдүгэ маннык онно бу курдук бу Барда таастар астык баҕайы нас чыйсааттар Бу бии билбэт этибит. Муода эрэ. Дианабыт. Алян. Диана! Диана! Ханан бардыгытый? Иккис уол барар. Биирэ аллара, биирэ үөһэ. Үөһэнэн кэлчиэтилэр. Видео устубун аалан хааллым. Waan аргыстык дилэ. Какая красота. Гына шүгәйрә. Тыа сыта, тыа сыта. Тыа сыта олох.

Аллараа аҕайыы оҕолор испит көстөөтөр. Вообще супер. Суолбун уста эбим бука. Көр ол интеллигентный батор өгнү. Ханна? Мантан кел. Тутара. Хоп. Ол Аа, бу манныктар бааллар аҕай эбит. Маннык ылыахпын баҕарбытым дьиэҕэ. Аамаарын билэ сылдьабыт ирбитиэр баар этэ эмиэ. Интрине баар ди? Ой. Херен бука.